Кәрим кара, берәүгә берәү кирәк. Өченче кисәк. Төрле яклап уйлаганнан соң очрашуга барырга булды. Иптәш кызы Кәримәне дә үзе белән алды. Күпкә алдан килеп, парктагы эскәмиягә утырдылар. Култык таякларын куе сирень куаклары арасына яшерделәр. Читтән караганда башкалардан һич тә аерылып тормыйлар. Зөлфия ахирәтенең чирдән таяк юанлыгы калган аякларын каплар өчен озын итәк кияргә мәҗбүр итте. Ә үзенең аяклары аның ни җитте, кызларныкыннан күпкә матуррак та иде. Тик менә кузгатып кына булмый аларны. Билгеләнгән вакыт җиткәч, Егет килде. Шаярып көлеп, кызлар янына утырды. Нәрсәләрдер сөйләгән булды. Шунда ук сизде Зөлфия. Ошатты аны Захит. Гел аңа гына карап торды. Ошатмаслыкмы ни? Таралып төшкән калын алтынсу чәчләр, куе керфекләр, Фирүзәгә тиң зәңгәр күзләр, чиядәй янып торган иреннәр. Гәүдәсенең өске өлеше бик килешле иде аның. Кабарып торган күкрәкләр, кысып буылган нечкә бил, кигән киеме дә ярыйсы гына. Егет кызларны йөреп килергә идәкли башлады. Кафега чакырды, егетлеген күрсәтеп чибәркәйләрне сыйларга иде исәбе. Менә шунысыннан Зөлфиянең кыты очты да инде. Яныннан титаклап барырмы култык тояклары белән? Зөлфиянең ай-ваена карамыйча, Захит аны тартып торгызмакчы булды. Кыз асфальтка көлтә төсле авып төште. Агарынып калган егет нәрсә булганын аңлап җиткермәстән, һаман Зөлфияне тарткалап аякларына бастырмакчы булды. Шунда иптәш кызы Кәримә арага керде. Тимә аңа, йөри алмый ул, әнә агач арасыннан култык таякларын алып бир. Аптырашта калган Захид куаклар арасына кереп китте. Зөлфия тотына таяна, урынына утырды. Чыкты кулларына таяклар тотып Заһит. Кызлар ягына карамаска тырышып, аларны эскәмия читенә сөяп куйды һәм егере атлый китеп тә югалды. Яшьләренә буылган Зөлфия шул чакта ант итте. Башка бер егеткә дә күтәрелеп карамаска, кияүгә чыкмаска. Хәер, кем алсын инде бер зәгыйфьне үзенә кәләш итеп? Зур шәһәрләрдә гадәттә табигать тарафыннан үгисетелгән затлар, гарипләр, оешмалар оештырып, бер-берсенә хәлдән килгәнчә ярдәм итеп, бер бөтен булып яшәргә омтылалар. Зөлфия бәхетенә әнә шунда үз тиңдәшләрен барып тапты. Ниһаять, күңеле урынына утырды. Уй-хыяллары бер иде аларның. Аралашулары җиңел иде, бар яклап та әйбәт иде инде бу урын кызыкайга. Көннәрнең күп өлешен ул оешмага бүлеп бирелгән кысан гына бинада үткәрә башлады. Чирләр, дарулар, дәваханәләр турында гына түгел иде сөйләгәннәре. Зарланып яшь түкмәделәр, кайнап торган тормыш белән яшәделәр. Бер иске генә ваз беркетелгән иде аларга. Һич тик тормады машина. Әле җыелышып, табигать кочагына чыктылар, кинотеатрларга бардылар, төрле кул эшләре әзерләп, балалар йортларына бүләкләр илттеләр. Җырладылар, биеделәр, концертлар куйдылар хәтта. Зөлфиянең уйламаган яктан сәләте ачылды. Бик килештереп, рәсемнәр төшерергә старып китте. Хәтта оешманың гербы да аның куллары белән ясалды. Яшел яфраклы, сынган нечкә генә агач кәүсәсен саклап торган терәк. Барысы да бик ошатты рәсемен. Безнең язмышны чагылдыра, диештеләр. Хәер арада талантлылар күп иде. Кайсы шигырь яза, кайсы өздереп җырлый. Әнә шулай эш еллап вакыт узып китте. Бу чорда Зөлфия язмышында авыр сынаулар да булды. Пенсия яшенә дә җитәлмичә, бер-бер артлы әтисе белән әнисе үлеп китте. Гомер буе агулы цехта эшләү кыскарткандыр инде гомерләрен. Ярый иптәшләре Зөлфиягә терәк булдылар. Хәлләреннән килгән кадәр ярдәм иттеләр, ялгызын калдырмадылар. Бу вакытта бер абыйсы гаилә кырып ерак Сахалин утравына барып урнашкан иде. Икенче абыйсы армиягә калырга булдым дип хат язды. Шулай итеп Зөлфия ялан кебек фатирда ялгызы торып калды. Бирешмәде. Үз тормышын үзе көтәргә өйрәнде. Теләсә нинди эшне эшләргә җайлаша иде ул. Кайчандыр биргән антына тугры калган булса, тормышы тыныч кына бер кигә агар иде дә бит. Көтмәгәндә уйламаганда аларның кечкенә коллективында яңа кеше пәйда булды. Тубыктан аягы киселгән. Зөлфиядән 4-5 яшькә яшерәк, шомырттай кара күзле Шамил иде ул. Егет бик дуамал иде. Аякларым юк дип тормады. Тубык башыннан күннән тегелгән бияләйләр кидереп, коридорларны бер итеп чабып йөрде. Теленә шайтан текергән иде үзенең. Кайдан уйлап чыгарып тора? Аны тыңлый-тыңлый тәгәрәшеп көләләр барысы да. Зөлфия аны энекәше төсле кабул итте. Тегендә чаптырды, монда егертте, кырык төрле йомыш тапты. Хич эшсез тормады. Әнә шул Шамил, ай үтмәде, миңа кияүгә чык дип Зөлфиягә бәйләнә башлады. Яратам, синнән башка яши алмыйм дип үзәгенә үтте. Зөлфия көлеп кенә карады аның кыланмышларына. Барысын уенга барды. Артык бәйләнә башласа, кышкырткалап та туктатты. Аның яшендә Зөлфиянең башында да җил уйный иде. Сөйләр сөйләр дә, туктар әле дип уйлады. Ә егет өзмәде дә куймады. Әлбәттә, тирә яктагылар да сизде эшнең нидә икәнен. Бер көнне җитәкчеләре Галия Гафуровна Зөлфияне айырып алып калды. Алдына кайнар чәй куйды, стәлгә печеньелар таратты. Шуннан үзе дә Зөлфия янына килеп утырып, Авыр сулады. Синең Шамил турындагы уйларыңны беләсем килгән иде, дип, ерактан уратып башлады ул сүзне. Нәрсәсен беләсе бер тел бистәсе инде шунда, диде Зөлфия ваемсыз гына. Алай димә, Зөлфия. Ул ир кеше, ә без хатын-кыз. Раббыбыз безне бу дөньяга парлы-парлы яшәсеннәр өчен яраткан дип, ипләп кенә хаман үзенекенә каерды апасы. Мин кияүгә чыкмыйм, бер үземә дә бик әйбәт әле. Әнә сез дә бар гомерегезне ялгыз яшәгәнсез, дип өздереп әйтте кыз. Шуңа үкенәм мин, Зөлфиякәем. Миңа да тәкъдим ясады берәү. Ә мин исәр, Кире каккан булдым. Яшьлек юләрлеге инде. Беләсеңме, хатын-кыз бәхете гаиләдә. Әгәр сиңа Раббыбыз андый мөмкинлек бирә икән, ике куллап ябыш. Шамил начар егет түгел, синең өчен утка керергә әзер. Соңыннан рәхмәтләр укырсың әле. Галия Гафуровнаның сүзләре кызыкайны уятып җибәргәндәй булды. Чынлап та, Шамил бик-бик якын бит аңа. Ул турыда уйларга гына курка. Гарип имеш ул. Кешегә калган көне юк ич әле. Гарип кешеләрнең бәхетле булырга хаклары юкмы әллә? Шулай үз-үзе белән бәхәсләшеп, атна буе иләс-миләс йөрде дә, әйе диде Шамилгә. Тегенең ничек шатланганын күрсәгез иде. Бик күңелле туй үткәрделәр. Шамилнең әтиләре инвалидларга яратлаштырып эшләгән машина бүләк итте яшьләргә. Башка бүләкләр дә күп булды. Барысы да тиң-тигез тормыш, бәхет теләде. Бик матур яшәп китте алар Зөлфия фатирында. Чынлап та, хуҗалыкчан ир булып чыкты Шамиле. Коридорга бер дигән шкаф эшләп куйды, күгәгеннән ышкынып барган ишекне яңартты, Балконга тәрәзәләр куйды, дөресрәге, икәүләп эшләделәр. Уйлавын Зөлфия уйлады. Бар акыллы киңәшләр аннан булды. Иренә кулыннан килгән кадәр ярдәм итте. Башта алар бала булмас дип нык курыкканнар иде. Хадайның рәхмәте нәк вакытында авырга калды Зөлфия. Тугыз айдан тупырдап торган кыз күтәреп кайтты. Дөресен әйтсәк, үзе күтәрмәде, әти-әниләре булышты рәхмәт төшкерләре. Нинди генә булмасын, киленнәрен яраттылар алар. Икесе бер кешегә тормаган ир белән хатынга бала караулары ничегрәк булганын күз алдына китерә аласызмы? Юешләнгән юрганын алыштыруда зур мәшәкать иде алар өчен. Юарга алынсалар, шабыр тиргә төшәләр. Берсе тубыкланып баланы тота, икенчесе урындыкка басып су кыя. Галәмәт инде менә. Ничек итсәләр иттеләр, үстерделәр сабыйларын. Халыкта сүз бар, кар башына кар җитә, кыз башына кыз җитә. Зөлфиянең иң якын ахирәте Сәрвиназ ешлады аларга. Борылган саен килде, ярдәм итәм дип ышандырды. Җае килгән саен Шамилгә карап, мәгънәле елмайды. Сукыр да булган икән Зөлфия. Сәрвинас аннан күпкә яшерәк иде. Зәгыйфьлеге дә күзгә ташланып тормый. Бары бераз аягын сөйрәп йөри. Йөзе дә курчакныкы төсле. Килгән саен аңа машинада каядыр барырга кирәк булды. Аптекадан дару аласы, табибка күренәсе, ерак ательедан күлмәген алып кайтасы. Шамилен үз куллаплар җибәрде Зөлфия. Бар, үзебезнең кешегә ярдәм ит, янәсе. Яшь әнинең хәлен белергә килүчеләр бу йөрүләрнең яхшыга түгеллеген аңлатырга тырышып карадылар. Зөлфия көлеп кул гына селтәде. Шамил аны гына ярата, кызы өчен дә үләргә тора ләбаса. Ә менә атна элек Шамил кайдадыр йөреп кайтты да, шугалап йөреп, үз киемнәрен чемоданга тутырырга тотынды. Мин үз эзләгәнемне таптым, Сәрвиназ белән кушылырга булдык, дип аңлатты, гаҗәпләнеп карап торган Зөлфиягә. Сүз дә әйтә алмый, артыннан карап калды Зөлфия. Ул көнне ярсып-ярсып елап, икесенең утта януларын теләде. Икенче көнне Шамил җирләр тырнап ялынса да, кире кертмәскә булып бетте. Әйре өченче көнне дә кайтмады, суга төшкәндәй гаип булды. Менә шул чакта кара кайгыга калды инде Зөлфия. Ничек яшәргә тиеш соң инде ул? Тенендә күбәләк булып талпынган җанын саклап, җиде айлык баласын аралап, ничек яшәргә? Йокымсырап киткән Зөлфияне ишек шакыган тавыш уятып җибәрде. Кем дип тә уйларга белмәгән хатын, кабаланып, кофтасын иңенә япты, подшипникларны зырылдатып ишеккә ашыкты. Йөрәге чыгардай булып типте. Ни булса да булыр дип, келәне ышкындырды. Анда Шамил басып тора иде. Вә! дигән тавышка ныклап уянып китте ул.

Һәрвакыт нидән дә булса канәгать түгел үзләре. Иләре бар килеш зуррагы турында хыялланалар. Миллион акчасы булганның икенчесен эзләп үтә гомере. Томау төшсә дә, зык куп таралар. Бәхетсез мин дип зар елыйлар. Кызык була инде адәм баласы. Зөлфия ике дә уйлап тормый, алар бәхеткә санаган әйберләрдән баш тартыр иде. Керфеге дә селкенмәс иде, валлахи. Зәгыйфлегенә дә разый булыр иде, бары Шамили янында булсын иде аның. Икәү бергәләп кулга кул тотынышып, каршыласыннар иде язмыш авырлыкларын, бергә шатлансыннар, бергә сагышлансыннар иде. Кызларын дүрт саны төгәл, акыллы, тәүфиклы бала итеп үстерсеннәр иде. Шул чакта бу җирдә Зөлфиядән дә бәхетлерәк кеше булмас. Менә хәзер уяу чакта ишекне каксыннар иде. Зөлфия ачып җибәргәндә анда киң елмаеп, Шамиле басып торсын иде. Һәм аны киң күкрәгенә кысып әйтсен иде. Сез миңа кирәк. Кызым алтыным кирәк. Син кирәк миңа, Зөлфиям.